Nilqgħukom lura għall-programm Netejhem, il-ħin tarilna imma xorta waħda llum ħa nagħmlu kollegament ma' Matteus Grasso anke permezz ta' ta' Skype. Mela, ma nafx jekk hemmx ma' Ray Abdilla, anzi mela ħa nibdew ħa mmorru ħa naqilbu s-suġġett. Ħa mmorru ma' Ray Abdilla il li l-ġurnalist tagħna mill-Qorti. Ray, bonġu nsellimlek. Nsellimlek, fil-fatt hawnhekk mill-Qorti. Bil-mod il-mod hawnhekk ħdih lin-nies ġmielhom ukoll bħas-soltu għal diversi seduti u kawżi li jkun hawnhekk.
X'hemm interessanti Ray illum il-Qorti? Illum il-Qorti li hawn interessanti hu l-każ tkompli l-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Hugo Chetcuti. L-aħħar seduta li kellna, mhux il-ġimgħa l-oħra imma ta' qabel, kienu xehdu diversi tobba patoloġisti dwar il-każ, Ovvjament, kif nafu, l-kumpilazzjoni hija fil-konfront ta' Bojan Cmelik, is-Serb ta' 35 sena li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' Hugo Chetcuti li kellu 52 sena. Hawnhekk dan huwa l-każ, ovvjament il-każ li mistenni jiddomina x-xena fil-Qorti llum. Barra kawżi oħra li jkun hemm però ovvjament wieħed jistenna coverage ta' dan il-każ verament importanti u li kien ħasad ukoll lil diversi nies f'Malta. Ray, ilbieraħ, dalgħodu anke fil-gazzetta rajna ovvjament ir-rapporti tiegħek mill-Qorti ilbieraħ u kien hemm fost oħrajn anke s-sentenza interessanti ta' persuna li għax bidlet anke ħajjitha naqsitilha tnaqqset is-sentenza tagħha. Hija normali li jkun hemm anke sentenzi bħal dawn fil-Qorti? Iva,
il-Qorti hija normali. Fil-fatt anke meta kienu meta kien Ġie ġġudikat fl-Ewwel Qorti, fil-Qorti tal-Maġistrati, ukoll kien ra dawn l-affarijiet, il-Maġistrat kien ra dawn l-affarijiet li ra li beda diġà miexi fit-triq it-tajba. Però mbagħad ovvjament sakemm sar l-appell, sar l-appell ilbieraħ, l-Imħallef Consuelo Scerri Herrera mill-Qorti tal-Appell, rat li l-progress baqa' jsir, baqa' jsir b'mod mgħaġġel, fil-fatt dan għeleb nistgħu ngħidu l-vizzju kollu, għeleb il-problemi tad-droga u llum nistgħu ngħidu qed jgħix tajjeb, qed jgħix ħajja normali, ovvjament baqagħlu issa jrid jagħmel disa' xhur minn 30 xahar ħabs, issa jrid jagħmel disa' xhur però Hekk kif ovvjament esperimiet ruħha wkoll l-Imħallef Consuelo Scerra Herrera, Patrick Gatt ta' 45 sena minn Birkirkara għamel kambjament kbir f'ħajtu, kambjament li ovvjament swieru tajjeb għax fl-appell hawnhekk issa minn hawn ftit xhur oħra ovvjament ikun raġel ħieles u raġel liberu. Ekku, bla dubju hija sentenza interessanti ħafna u li tagħti anka kuraġġ il-persuna anka wara li l-Qorti tkun rat li bidlet ħajjitha. Grazzi ħafna Ray, ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra inti min-naħa tiegħek li li xtaqt tgħidilna. Fil-fatt, li rrid ngħid forsi ta' malajr rigward dan il-każ li għadni kif semmejna ovvjament, Il-Qorti qagħdet fuq nies ta' ċertu esperjenza, persuni mill-Caritas, psikoterapista, tobba, jiġifieri dawn qalu wkoll fix-xhieda tagħhom li baqa' jattendi regolarment il-Caritas, baqa' jattendi u ovvjament dan ilu kollu ta' ġid mhux biss għas-sentenza imma wkoll biex ikollu futur aħjar f'ħajtu. Grazzi ħafna Ray Abdilla talli kont magħna. Aħna minn ġimgħa l-oħra anke nagħmlu kollegamenti miegħek dwar dak li jkun qed jiġri fil-Qorti. Grazzi lil Ray Abdilla għal kumplament tal-ħidma t-tajba. Tistgħu issegwu anke r-rapporti ta' Ray Abdilla fuq netnews dot com dot mt. Mela, ħa nagħmlu l-kollegament, il-kollegament favorit tiegħi ma' Matteus Grasso. Matteus, insellimlek. Insellem lilek u Roberta. Kollox sew? Tajjeb ħafna, inti? Semmgħuli ħafna eh dal-kollegament jien. Kellna problema bil-linja dalgħodu, imma issa thank you għat-tekniċi tiegħek u għar-raid. Ma jimpurtax.
Nirringrazzjaw lil dawk kollha, it-tekniċi kollha. Matteus, inti l-ġimgħa l-oħra, anzi l-ġimgħa, ġimgħatej ilu naħseb, tkellimna insomma x'għandna nagħmlu. Issa, u kellmuni ħafna fuq dal-kollegament li qegħdin nagħmlu nagħmlu flimkien għaliex itihom ħafna pożittività għall-kumplament tal-ġurnata. Grazzi lilek u lilhom mela. Prosit. Fil-fatt, li rrid insaqsuk, Matthew, forsi hija domanda wkoll ta' ħafna min-nies u anke tiegħi. X'jista' wieħed jagħmel jekk ikun qiegħed jagħmel ċertu eżerċizzi imma il-piż xorta ma jonqosx, ġifieri jista' jkun li qiegħed jonqos b'xi mod, imma l-piż jibqa' dejjem l-istess. U din hija xi ħaġa li fil-verità għamiltha jien ukoll għaliex immur il-gym imma għalkemm issa filgħodu ma nistax, imma il-piż jibqa' l-istess. Hija hija daqsxejn Inkwetanti. Ironika. Ironika. Xista wieħed forsi jagħmel?
Aħna trabbejna Roberta bil-mentalità illi biex tnaqqas mix-xaħam trid tinżel mill-weight, mill-piż, mill-miżien. Però fil-verità il-ġisem ma jaħdimx hekk eżatt. F'liema sens? Mela jekk aħna nagħmlu ċertu exercises kif tagħmel inti Roberta pereżempju illi fihom tħaddem il-muscles tiegħek, aħna ħa nżidu dak li jgħidulu t-toning. It-toning x'inhu? It-toning huwa laħam. Mela aħna il-laħam irridu nżiduh biex anke l-forma tagħna tiżbieh biex ngħidu hekk, eżempju fil-ħwejjeġ u fil-malja, eċċetera Issa dan il-laħam ovvjament jiżen bħal kwalunkwe laħam illi aħna nieklu. Allura jekk inti qed trabbi l-laħam, tajjeb, awtomatikament il-miżien jista' jidher li qed jiżdied. Però għalfejn normalment ma jiżdiedx imma jibqa' fejn hu jew jinżel? Għax dak il-laħam Waħdu diġà ħajjejna laħaq u hix xaħam. U aħna dak li rridu, illi nżidu l-laħam, jiġifieri l-masil, u jonqos ix-xaħam. Allura, waqt li fuq il-miżien qisek bqajt fejn kont, bejn wieħed u ieħor, da qed nitkellmu, Roberta, fuq min ma jkollux ħafna piż esaġerat, ħa nuża dik il-kelma, għax naturalment hemmhekk żgur u Alla ħares le, il-piż ma jinżilx, għax ix-xaħam qiegħed fi kwantità kbira ħafna. Imma għal min diġà jkun qisu bejn overweight u normal weight, eħe dak il-miżien mhux bilfors jinbidel wisq. Imma inserraħ moħħ in-nies illi diment illi l-inċis, jiġifieri pereżempju l-qies tal-waist tiegħek, tal-koxox, tajjeb, forsi anke tal-hips, ikun nieżel, dak huwa sinjal ċar illi inti qiegħda tagħmel il-progress. Allura, ħa nagħti dan il-parir illi aktar milli l-miżien niffukaw fuq dawn il-famużi qisien bl-inch tape u bil-ħwejjeġ għax dawk ħa jagħtuna indikatur vera tajjeb.
Mattejus. Ara x'għandna fejn. Mattejus ma nafx id tara inti. Imma issa le, se tuża l-mobile għall-kamera llum. Il-kollegi ħbib tiegħi qabdu l-ritratt. Tijaj namel il-half meritin. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej. Dak ilu sentej, ovvjament, ir-riklet li qed jaraw il-telespettaturi bħalissa, dak kien hemmhekk kont qed nara it-tanil mhux tambaj Malta għawdex imma t-tanil tal-mewt. Għaliex wara wara